ɛkɔ so wawa wɔ bɛ obi a ɔwɔ baabiara wɔmmra no mɛtie deɛ ɛkɔ so fi sɛ yɛpɛ sɛ yɛka bom na yɛyɛ adwumaden na yɛde yɛ papa John Dramani Mahama incoming president na ɔba fi sɛ youth no wɔn ani wɔ youth no so titiri yɛ maame yɛ maame no so n'ani wɔ mmaa ho ɛde ama um, ndc foɔ yɛtua wo ka

ne asɛm no. Ne nyinaa ne sɛ, ababaawa a ɔtwa sini na ɔte sini twase yi a ne din ne Christiana Awune. Mmerɛ bi a atwam na n'adamfoɔ anaasɛ ne yɔnko berɛboɔ paa ne Bishop Bernard Nyarko, Nyankopɔn mfa ne kra nsie baabi a ɔwu biara.
Wo ba no, anaasɛ ba a wobaa ha no, na menim sɛ woreba abɛbisa me sɛ mate me babaa no nka anaa? Minnim sɛ agudeɛ no nti na wobaeɛ. Menim sɛ saa agudeɛ anaasɛ w'agyapadeɛ nti na wobaeɛ a, nka memfie wo. Sesei deɛ abrabɔ de Christina-wu no ɛnenam mu a no, sesei Mamobi Market hɔ na abrabɔ de no akɔpia. Sesei no, ɔtɔn adwene, koobi, amane, kotodwe ne dawadawa na ne nsa akɔ n'ano. Ɛɛ, ɛkɔbaa no sɛn na ɛbɛwie no sei? Obi a na otwa sini a da bi a na kuma wo didi ɛ. Wontumi mfa kuma wo movies bɛyɛ tɛn gu hɔ a kesi na wo deɛ woyi five a ɔnka ho. Na ɛbaa ne sɛe na sesei deɛ ɔno na amu a Maama Obi Market ɛna waba abɛhyɛ. Wobɛkae a ansa na ɛyɛ His Excellency John Dramani Mahama yɛde no bɛsi ɛyɛ Mampanin akonwa soɔ no, yɛka ɛyɛ movie actors ne actresses a wɔtim ɛbɔ abɔsoɔ ɛkɔɔ ɔman no akyikyiri ne bɛnkyɛn ɛyɛɛ campaign ɛdii ɛyɛ NDC ho nkɔmmɔ ne adanseɛ de kyerɛɛ Ghanafoɔ na ɛtɔɔ Ghanafoɔ asom maa Ghanafoɔ nso nyaa Mahama mu gyidie ɛto aba de maa yɛ Mahama ne NDC a wontumi nyi ɛyɛ Christian Awuni mfa no mfirim. Ɛyɛ ɔno ne Mercy Asiedu ne mma bi a aka wɔn ɛbɔ ho mmɔden yie paa. Ɛyɛ Kafu Idankum nso yɛ campaign, ɛyɛ Mister Beautiful nso yɛ campaign bebrebe wɔn dɔɔso akwa. Na nka Christian Awuni ɛyɛ saa campaign na hoping sɛ nka Mahama no nya akonya ɛba bɛdi ma mpanyin a, nka obetumi apia baabi de no ahyɛ. Nanso no, obi nim deɛ ɛfiri soro a ɛbɛkɔte Bayerɛ ahoma mu. Ɛyɛ ama Bayerɛ ama akɛseɛ. Berɛ a ɛyɛ John Dramani Mahama wɔnya akonya ɛbɛɛ Ghana mampanin no, wɔntumi amfa ɛyɛ promise a ɔde maa ɛyɛ actors ne actresses a Wɔyɛ kampe maa wɔn, wɔantumi amfa ɔfɛli bebrebe di amfa ama wɔn. Na baako ne Christina Wune. Nti wohwɛ a nkyɛn bia Christina Wune ekopiem wɔ ɛyɛ Yukuk. Yɛ a wɔne ɛyɛ Empress Gift na Empress Gift di pia ne sɛ yɛkeka sɛ wodi ɛyɛ Mahama akyi ne Andes no, wɔnyɛ japade ne kaa. Christina Wune kyerɛ mu sɛ ɔka ne nana gyabidie Wɔnyaa kaa bia, wɔnyaa biribia ɛmfa mfiri ɛyɛ Mahama hɔ. Yɛnkɔ ne nkɔ tie. Ɛde ama um, NDC foɔ. Yɛtua wo ka. Yɛmaa me hwee. Yɛmaa wo hwee. Obi ama wo sika. Wonyaa kaa. Onyankopɔn hata hɔ wɔn na yɛhwɛ hann a wɔhuhuhu mu. Ɛyɛ hwɛ hann obi ama me. Wonyaa kaa.

sɛ yɛse no ama yɛnto aba ma no na ɔmmɛma yɛ ka ɔnto aba yɛ hmm, asɛm wei wɔ ho tena sɛ wei kyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɛsom ne campaign abɔsoa yɛ krisinawu ne ɛbɔɔyɛ ɛyɛ campaign no ɔdene ɛde ma ɛyɛ mahama ne ndc no no nua wabrɛ agu kwa. Nti sɛ wɔbɛtena ase na wɔbɛdi kɔm deɛ, na ɛwɔ sɛ wɔde n'ani kyerɛ yɛ maama obi na ɔkɔpɛ teepu bi na ɔde adwene ne nsesaawa ne kotodwe gu so. Na gya adwuma bɔne bi ne hɔ wɔ wiase a wobɛtumi de atoto ɛyɛ koronobɔ ho. Ɛyɛ deɛ a adeɛ nsa no na obi atɔ sempoa anaasɛ taku bi ama no na wakɔ akɔdi. nti abusuafoɔ na te sɛ awerɛhosɛm yi pɔ nti sɛ mahama ɛretia a his excellency yɛbɛsrɛ sɛ ɔmpɛ baabi ɛmfa no hyɛ sɛneɛ ɔpɛ baabi de mr beautiful ɛhyɛ no ma wafi sɛ ɛyɛ mr beautiful so yɛ campaign ano ɔdene Ɛde ma yɛ His Excellency John Dramani Mahama na nkyɛn biara ɛna Mahama atumi apɔnte Mr Beautiful sɛ ɔno ɛna Creative Arts ɛyɛ Agency Board no ɔnkɔ no nkɔda no sisei no Mr Beautiful ɔdidi pɛkyɛɛ yɛde Mr Beautiful nso ɛto nkyɛn nso a ɛyɛ Resoma a ɔno nso no Abiba ee Abiba ee very good Abiba sɛ ɔka saa no yɛɛ ɔno nso ɛyɛ campaign mu ɔdene paa de ma yɛ Mahama na berɛ a Mahama nya akonya bɛyɛ Ghana president as his excellency no Mahama nso apia no akɔ akɔhyɛ yɛ Black Stars experience a ɔno nso no sesei no ɛyɛ resrom a ɔdidi pɛkyɛɛ ne mfoni na da hɔ yɛ a wohwɛ no ɛna yɛ ankasa nso Kafui Danku ɛyɛ movie actress and producer no ɔno nso no Mahama apia no akɔ akɔhyɛ ɛyɛ NFA anaasɛ National Film Authority a ɔno nso no ɔdidi pɛkyɛɛ ɛwɔ hɔ ɛna ɛyɛ Castle Scenario ɛyɛ footballer retired Tony Bafo ne ho kani no ɔno nso sɛ ɔno na ɔkɔ Spain a Ghana ambassador to Spain Ghana fo egu Spain na wɔn nipa a odi wɔn anim no ɔno ɛna sɛ hɔ na sɛ kasum scenario wɔhyɛ te ɛbɛsrɛ wɔhwɛ nkorɔfo titire a wɔn tumi yɛ campaign kɛseɛ mu ɔdene ɛde ma ɛyɛ NDC ɛne His Excellency John Dramani Mahama na na Christina Wune, wodi ma kotene yie paa. Nti sɛ Mr Beautiful mo reso maa mo Kasum Sinare ne Kafu Dankuni mo a wɔkeka ho anya akonya anya position a Bridget Otu nso ka ho bi. Ɔno nso ka ɛyɛ ladies yam tumi yɛ campaign a wɔyi baabi akɔhyɛ nti Mahama ɛbɛsrɛ wɔntwe n'anim hwɛ ɛyɛ Christina Wune na ɔnkɔyi ne firi ɛyɛ Maamobi market wɔ na nipa degree ɛne ne reputation ne game ne ɛbrɛ a ɔbɔ no Onni kwan sɛ ɔde kɔtena table ho wɔ Mabubu market na ɔkɔtɔn adwene ne kotodwe ne ade. Ɛkɔ so wawawa bɛ obi ɔwɔ baabiara wɔmmra no mɛtie deɛ ɛkɔ so fi sɛ yɛpɛ sɛ yɛka bom na yɛyi adwumaden no yɛde yɛ papa John Dramani Mahama incoming president na ɔba fi sɛ youth no wɔn ani wɔ youth no so titiri yɛ maame yɛ maame no nso n'ani wɔ mmaa ho mesrɛ mo yɛ papa me me deɛ mefrɛ no ɔbaatan pa o ɔbaatan pa wɔ bɛrima nso mefrɛ no ɔbaatan pa ɔte ma ɔwɔ ɔdɔ deɛ ɛkɔ so nyinaa wɔ ho ohia ne ahokyerɛ ne apɛnidie a mmaa su de wɔn nsa gu wɔn ti so ebi te awiem a yɛka mu kika kika nyinaa na wate ne nyinaa wɔsi yɛnto aba ma no yɛmfa yɛ kokomotie ne kɛkɛ nkɔ ti mu hɔ na wɔmmra mmaa yɛato adi. Ɔba bank, mmaa bank a wabue, wokɔgye wo loan a nsiho nni ho. Woyɛ adwuma no ara a, na woayi wo mfasoɔ na wode akoto hɔ, na obi nso agye saa na toatoa so saa. Wompɛ wei na wopɛ dɛn? Nti abusuafoɔ, mɛma wo werɛ mfiri sɛ wobɛsubscribe to the BBC. Ghana yɛbɛsan aba anaase bi. Wo ba no anaasɛ ba a wo baa ha no na menim sɛ wo ba bɛbisa me sɛ mate me ba baa no nka anaa menim sɛ gudeɛ no nti na wo baeɛ menim sɛ saa gudeɛ anaasɛ wagyapadeɛ nti na wo baeɛ a ka mefie wo ka mewua wo korakorakorakorakora wode agudeɛ no bɛhyɛ ne nsɛm no wofrɛ me Wofrɛɛ me ma mebɛdii ho adanseɛ. Deɛ nti na ayera a wofrɛ me? Deɛ nti na w'agudeɛ ayera a wofrɛ me? Ɛnyera koraa, ɛnhye. Mete hɔ yi, me ba na medwen ne ho o. Sɛ wawuo, anaasɛ sɛ wɔte nkwa mu, anaasɛ obi de no akɔgye sikaduro wɔ kuro kɛseɛ mu. Ɛna ato me adwendwen a, ɛte ha a medwen. Ɛnyɛ m'agudeɛ, ɛnhye paa, ɛfiri sɛ papa yi a wɔte hɔ no, tirim ɔden paa.
Me agudeɛ no yɛ fie agudeɛ tie me paa mempɛ asɛm akyi akasakasa biara.